Fizikada hem san bahasy, hem ugry bilen häsiýetlendirýän ulluklar bilen gaty köp iş salşylýar we şol ulluklary häsiýetlendirmek üçin oňa ýörite dil gerek. Ol dil wektorlaryň dili. Bu dil inženerçilikde we başga ylymlarda, hatda gündelik sözleşiş dilinde-de ulanylýar. Eger sen birine ýol görkezeňde, mysal üçin, siz A nokatda bolsaňyz, birine ýol görkezeňizde, Demirgazyga, Üçbulak, Üçbulak demirgazyga git, çepiňe sowul we Ikibulak günbatara git diýip BNOKD-a ugur görkezeňizde, siz eýýäm şu ýerde wektor dilini ulandyňyz. Aslynda islendik görnüşli ugur boýunça hereket wektorlara esaslanan, fizikada we inženerçilikde aýlanma hereketlerini, magnit güýçlerini häsiýetlendirmek üçin wektor ulluklar gerek. Ulluklar wektor ýa-da skalýar görnüşinde bolup bilýärler. Skalýar ulluklary, mysal üçin, temperatura, massa, wagt, Diňe san bahasy bilen häsiýetlendirmek ýeterlik we olar ýönekeý algebranyň düzgünlerine boýun egýärler. Ýöne käbir ulyklary diňe san bahasy bilen häsiýetlendirmek ýeterlik däl. Şonuň üçin wektor ulyk diýlen düşünje girizilýär. Wektor ulyklar bu hem san bahasy hem ugry bilen häsiýetlendirýän ulyklardyr. Mysal üçin, tizlenme, tizlik, güýç bularyň hemmesi wektor uluklaryna degişli. Ýa-da geometrik kesgitlemesi boýunça haýsy ugruň başlangyjy, haýsy ugruň ahyrdygyny görkezen uruk duran kesime wektor diýilýär. Adatça wektorlar ýokarsy peýkamly setir latyn harpy ýa-da uçlary nokat bilen bellenen baş latyn harplary bilen aňladylýar. Wektoryň san bahasy diýip, onuň uzynlygyna aýdylýar. Wektoryň san bahasyna başgaça onuň moduly hem diýilýär. Eger A wektoryň uzynlygy bäş santimetr bolsa, onda onuň moduly modulyň moduly hem bäş santimetr. Wektorlary goşmaklyga geçmezden öňürti ornitkme wektory barada aýdyp geçeýin. Ornitkme bu jisimiň başlangyç we ahyrky nokatlaryny birikdirýän wektory aýdylýar. Ýagny, eger men öýden, ýagny A nokatdan, markete, B nokada, şu egri ýol boýunça bardym diýeli. Egri ýoluň uzynlygy meniň geçen ýolum bolar. Aýdaly, S uzynlygy, S geçilen ýol. Ornuýt, meniň ornuýtgemem başlangyç A nokat bilen meniň baran ahyrky B nokadymy birikdirýän kesim, ýagny birikdirýän uruk tulan wektor. Aýdaly A wektor. A wektor meniň orun üýtgemem. Aýdaly men seýilgähe egri ýol boýunça gitdim diýeli. B nokatdan C nokada egri ýol boýunça gitdim diýeli. Ýene hemişeki ýaly şu egri ýoluň uzynlygy meň geçen ýolum S bir. Indi Marketden seýilgähe çenli geçen orun üýtgemem A, B, a, B nokatdan S nokady çen birikdirýän wektor, ýagny B wektor meniň dükandan seýilgähe çenli geçen orun üýtgemem bolar. Indi şeýle sorag, meniň öýden seýilgähe çenli geçen orun üýtgemem näme deň? Ýagny ony tapmak üçin başlangyç A nokadym bilen seýilgäh ahyrky nokadym seýilgähdäki C nokady birikdirsem, meniň Seý öýden seýilgähe çenli eden orun üýtgemän bolar. Onda A nokat bilen C nokady birikdirýän wektor, alnan C wektor meniň netijeleýji orun üýtgeme wektorym. Indi şu berlen mysal boýunça biz iki wektoryň jemi diýen düşünjä gelýär. Ýagny alnan C wektor A wektor bilen hem-de B wektoryň wektor jemine deň. Başgaça aýdylanda, meniň netijeleýji orun üýtgemem A nokatdan B nokada çenli orun üýtgemeden, goşmak, B nokatdan C nokada çenli eden orun orun üýtgemeleriň jemine deň bolar. Şu görkezilen mysal boýunça wektorlar goşmaklyk goşmaklygyň üçburçluk düzgünini umumylaşdyrsak, ýagny A hem-de B wektory jemini tapmak üçin A wektoryň ahyryna, ine A wektoryň ahyryna B wektoryň, B wektoryň başlangyjyny getirip goýmaly. Indi şu ýerde A wektoryň ahyry bilen B wektoryň başlangyjy bir nokada getirilip goýlan. Onsoň A wektoryň başlangyjy bilen, ýagny B wektoryň ahyry, bebekleriň ahyryny birikdirýän birikdirsem men netijeleýji s-wektory alaryn. Şu usula üçburç wektorly goşmaklygyň üçburçluk düzgüni diýilýär. Has içgin düşünmeklik üçin ýene bir mysaly garalyň. Mysal şöýdýär, suratda görkezilen A wektor bilen B wektory goşmaly bolsun. Indi üçurşyk wektorlary goşmagyň üçurşyk düzgüninden peýdalanyp, A-nyň üstüne B-ni goşmaly. A wektory alýan. A wektoryň ahyryna, ýagny şu nokada B wektoryň başlangyjyny getirip goýmaly. onda B wektoryň başlangyjyny A wektoryň ahyryna getirip goýýan. A wektoryň başlangyjy bilen başlangyjy bilen B wektoryň ahyryny B wektoryň ahyryny birikdirsem men netijeleýji jemi Ýagny se wektor alaryn. Se wektor A wektor bilen B wektoryň jemine deň bolar. Ýaňy aýdyp geçen wektorlar goşmaklygyň üçburçluk düzgüni boýunça C vektor, A vektor hem-de B vektoryň jemi bolsa, bu düzgün bize C vektoryň ugruny kesgitlemeklige ýardam berýär. Şol bir wagtyň özünde biz eger biz diňe Bilýäs, wektor diňe bir ugry bilen däl, eýsem, oň san bahasy bilen hem häsiýetlendirilýär. Şu ýagdaýda biz diňe S wektoryň ugruny tapdyk. Indi S wektoryň san bahasyny tapmak üçin näme etmeli? Aýdaly, A wektoryň san bahasy, ýagny moduly üç santimetr. B wektoryň san bahasy, ýagny moduly dört santimetr bolsun. Modul diýip, ýadyňyzda bolsa, şol wektoryň uzynlygyny aýdylýardy. Mysal üçin, A wektoryň moduly üç santimetr bolsa, onda şo wektoryň uzynlygy hem üç santimetr. Edil şonuň ýaly, B wektoryň uzynlygy dört santimetr bolsa, onuň uzynlygy hem modul dört santimetr bolsa, onda uzynlygy hem dört santimetre deňdir. Indi şeýle sorag, S wektoryň moduly nämä deň? Öňki bilýän algebramyz boýunça käbir adamlar ýalňyş baş goşup goşup aýdardylar. S wektoryň moduly üç goşmak dört deňdir Ýedi. Ýöne gynansakda, wektorlar goşulanda bu düzgün boýunça goşulanok. Ýagny bu alewraik usul mydama dogry däl. Wektorlar goşjak bolsak, biz aýtdyk, onuň uzynlygyny kesgitlemeli. Eger üçburçluk bolsa, bir tarapy üç santimetr, dört santimetr, sn-iň modulyny tapjak bolsak, biz sn C wektoryň uzynlygyny tapmaly. C wektoryň uzynlygy nämä deň, şony bilmeli. O wektoryň hem uzynlygy indiki wideolarda geçeris. Kosinsler teoremasynyň üsti bilen tapylýar. Kosinsler teoremasy bilen tapylýar. Kosinsler teoremasy näme diýýär? Eger iki bek üçburçlugyň iki tarapy berlen bolsa, indi alnan üçburçluk A-nyň hem-de bir biziň ýagdaýymyzda A hem-de B wektoryň uzynlyklary berlen hem-de arasyndaky burç berilgen bolsun. Mysal üçin, alfa deňdir otuz gradus burç berlen bolsun. Otuz A kiçiräk görünýär. Altmyş gradus burç berlen bolsun. Onda C-ni tapmaklyk üçin şu kosinsler teoremasyny peýdalanýarys. S-iň kwadraty, A wektoryň kwadraty, B wektoryň modulynyň kwadraty, A wektoryň moduly, B wektoryň moduly, kosinus ikisiniň arasyndaky burç alfa. Onda S-ni tapjak bolsak, biz kosinuslar teoremasyndan peýdalanmaly. Indi şu formula boýunça, eger biz

Eger siz wektorlar goşmaklygyň üçburçluk düzgünine gowy düşünen bolsaňyz, birnäçe wektorlar goşmaklyk hem goşmaklyk hem siz üçin kyn düşmeli däl. Onda aýdaly, şeýle mysala seredeliň. S wektor A wektoryň A1 wektor goşmak A2 wektor goşmak A3 goşmak A4. Şu 4 sany wektoryň jemi bolsun. Indi S wektory tapmaly. Onuň üçin edil ütruşlyk wektory goşmagyň ütruşlyk düzgünindäki eden ädimlerimizden başlaýas. Ilki a bir wektor alýas. A bir wektoryň üstüne a iki wektor goşmaly. Onda goşmak üçin a bir wektoryň ahyryna ine şu ýerde ahyryna a iki wektoryň başlangyjyny getirip goýmaly. A iki wektor onuň başlangyjy hem şu taý. Ony oň üçin A-ki vektor alýas, başlanjyny getirip goýýas. Goşmak A-üç. A-üçüň A-üçi goşmak üçin A-kiniň ahyryna A-üç vektoryň başlangyjyny getirip goýmaly. Onda A-üç vektoryň başlangyjyny getirip goýýan. A-dördi edil şoňa meňzeş. A-üçüň ahyryna-da A-dördi getirip wektoryň ahyryny getirip goýýan. Indi şu ýerde üçburç köp köpburçluklar alyndy, yzderlikde wektorlar yzderlikde alyndy. Indi netijeli jemini tapmak üçin agyr wektoryň başlangyç başdaky goşuljy agyr wektoryň ahyry bilen iň soňky goşuljy A4 wektoryň ahyryny Hä, ýalňyşýan. A-bir wektoriň başlangyjy bilen A-dört wektoriň ahyryny birikdirýän. Netijede alnan wektor, S wektor, şu dört wektoryň jemi bolan. Şu düzgüne wektorlary goşmaklygyň köpburçluk düzgüni diýilýär. Fizikadan mesele çözülende, üçburçluk wektorlar goşmaklygyň üçburçluk düzgüninden başga-da, wektorlar goşmaklygyň parallelogram düzgüni has ýygrak ulanylýar. Indi şu bölümde wektorlar goşmaklygyň şo düzgüni barada Aýdyp geçeris. Wektorlar goşmaklygyň bu düzgüni, esasan, wektorlar goşmaklygyň orunçaşma düzgünine esaslanan. Orunçaşma düzgüni näme diýýär? Ýagny, eger A wektory bilen B wektor A wektoryň üstüne B wektory goşmaly bolsa, indi A-nyň üstüne B-ni goşanym bilen B-niň üstüne A-ny goşanym şo bir zady berýär. Ony çyzgyda nädip e, şekillendirip bolar? Ýagny A vektor ilki bilen A-nyň üstüne B-ni goşalyň. A-nyň üstüne B-ni goşjak bolsak, A vektoryň ahyryna B vektoryň başlangyjyny getirip goýýas. Alnan C vektor 2 vektoryň jemi bolýar. Indi B vektor bilen indi şony tertibini üýtgetdi. Ýagny A-nyň üstüne B-ni näle, B-niň üstüne A-ny goşmaly bolsun. Ony B-niň üstüne A-ny goşjak bolsam, indi B vektor alýan. B vektor alýan. Tak. A. B vektor alýan. B vektor alýan. B vektoryň ahyryna A vektoryň başlangyjyny getirip goýmaly üstünde goşulýan vektory bu ýerde ne B-iň üstüne A goşulýar. Şonuň üçin B-iň ahyryna A-ny getirip goýmaly. Onda A-ny tapýan, A-ny A vektor alýan. B vektoryň ahyryna A vektory alyp goýýan. Onda görşümiz ýaly bu ýerde Indi şu çyzgyda eger A-nyň üstüne B-ni goşmaly bolsa, ilki A-ny alyp, soň ahyryna B-iň başlangyjyny goýmaly, netijede C wektory aldym. Edil şonuň ýaly, B-iň üstüne A-ny goşmaly bolsa, ilki B-ni alýan, oň ahyryna A-ny getirip goýup, e, A-nyň başlangyjyny getirip goýýan, netijede alan wektorym C wektor, iki wektoryň jemi bolar. Ýagny Şu A-nyň üstüne B-ni goşanym, B-iň üstüne A-ny goşanym wektorlarda hiç hili tapawudy ýok. Şonuň üçin şu düzgüne wektorlary goşmaklygyň orun çalyşma düzgüni diýilýär. Indi şu orun çalyşma düzgünine esaslanyp, wektorlary goşmaklygyň parallelogram düzgüni gelip çykýar. Indi parallelogram düzgüni boýunça iki wektory goşmaklyk üçin ilki bilen näme etmeli? Mysal üçin, aýdaly, e, e vektor hem-de D wektor. Şu iki wektory parallelogram düzümi boýunça goşmaly bolsa, iki wektoryň hem başlangyjyny şo bir nokada getirip goýýan. E-ni D E vektor, D vektor başlangyjyny şo bir nokada getirip goýdum. Indi D wektoryň ahyryndan E wektora, ýagny D wektoryň ahyryndan ahyrky nokatyndan şu E wektora parallel gönçelik geçirmeli. Onda parallel gönçelik geçirýän. E wektoryň şu ýerde E wektoryň ahyryndan D wektora Parallel, şu D wektora parallel bolan gönçüzgi geçirmeli, onda onam geçirýän. Şu iki wektor haý iki gönç, ýagny iki gönçüzk paýsy hem bolsa bir nokatda kesişýär. Şu kesişme nokadyny nokady bilen şu iki wektoryň başlangyç başlangyç nokadyny birikdirýän. Meň alan kesimim E vektor hem-de D vektoryň jemi bolar. Wektorlar goşmaklygyň parallelogram düzgünini berkitmek üçin bir mysaly garalyň. A hem-de B wektorlary parallelogram düzgüni boýunça goşmaly bolsun. Çyzgyda berlen iki wektory. Onda Başlaýas. A wektoryň A wektory hem-de B wektoryň başlangyjyny ikisini hem şo bir nokada getirip goýýan. B wektoryň başlangyjy A wektoryň başlangyjy ikisini hem şo bir nokada getirip goýdum. Başlangyjy şo bir nokatda dur. A wektoryň ahyryndan A wektoryň ahyryndan şu taýy B wektora parallel gönçülik geçirýän. Parallel, ýagny B-wektory hiç hili kesişmeýän. Edil şoňa meňzeş degişlilikde B-wektoryň ahyryndan A-wektora parallel geçirýän. Ikisi, şu iki parallel geçiren gönçedik bilen bir nokatda kesişýär. Alnan a hem-de alnan iki nokady kesim bilen birikdirsem alnan wektor aýdaly d wektor d wektor a wektor bilen b wektoryň jemine deň bolar şuň bilen d wektoryň ugruny tapdym indi san wahadyny nädip tapmaly aýdaly a wektoryň moduly iki ýarym santimetr B vektoryň moduly bir bütin on alty santimetr bolsun. D vektor moduly näme deň? Biz bilýäs, şu ýerde alnan üçburçluk gönurşy üçburçluk, gönurşy üçburçlugyň hem Ýagny bir tarapy A-nyň moduluna deň, beýleki tarap B-nyň moduluna deň. Pifagoryň teoremasy boýunça gönüburçly üçburçlukda gipotenuza, gipotenuzanyň kwadrady katetleriň

Alnan netijäm maňa kalkulýatorda hasaplasaňyz D wektoryň san bahasyny berer. Onda şunuň üsti bilen biz D wektoryň ugruny hem-de san bahasyny kesgitläp bilýäs. To, wektorlary aýyrmak barada öwreneliň. Wektorlary aýyrmaga geçmänkäk ilki bilen garşylykly wektor düşünjesine bar düşünjesi barada öwreneliň. B wektoryň garşylykly wektor diýip, san we has ululygy boýunça birmeňzeş, ýöne ugur boýunça garşylykly urukdyrylan wektora B wektoryň garşylykly wektor diýilýär. Ýagny B wektor berlen bolsa, onuň garşylykly wektory B wektoryň uzynlygy bilen deň. uzynlygy birmeňzeş, ýöne eger B we we B wek ýöne B wektoryň ugruna garşylyk urgup durulan. Ýagny minus B wektor e, görüşimiz ýaly her islendik e, wektoryň garşylykly wektory oňa garşylyk urgup durulan. Indi A wektor bilen Biziň tapjak bolýan zadymyz A wektor bilen B wektoryň tapawudy. Ýagny aýdaly D wektor A wektor bilen B wektoryň tapawudy. Ony tapmaklyk üçin şöyle düzgünden peýdalanarys. Biz bilýäs A wektor goşmak B wektora min aýyrmak B wektora derek A wektor goşmak minus B wektor diýip ýazyp bilýär. Onda üç uçly goşmaklygyň düzgüni boýunça e, A A wektordan B wektor aýyrmak üçin A wektoryň üstüne minus B wektor, ýagny B wektoryň garşylyklysyny üstüne goşmaly. Onda bilýär goşmaklygyň düzgüni boýunça A wektoryň ahyryna minus B wektoryň A wektoryň ahyryna, ine, ahyryny, ahyrky nokadyna minus B wektoryň, ine, şu minus B wektoryň başlangyjyny getirip goýmaly. Onuň üçin minus B wektory alýas. Başlangyjyny getirip goýýas. Ee, düşünkiräk bolar ýaly azajyk aýratyn açaýyn.

berlen bolsun. Şu iki wektor aýyr diýlende ikisiniň hem başlangyjyny A wektoryň hem B wektoryň hem başlangyjyny A wektoryň başlangyjy şu B wektoryň başlangyjy bu bir nokada getirip goýýas. Onda B wektory A wektoryň başlangyjyny getirip goýýan. Eger so soragda Aýdaly D wektor A wektory bilen B wektoryň tapawuty diýip aýdan bolsa, onda başlygyny bir nokada getirýäs. Indi iki wektoryň hem ahyrlaryny birikdirmeli. Iki wektoryň ahyrlaryny birikdirýän kesim. Indi şuň urny eger A aýyrmak B bolsa, onda urny

berkitmek üçin wektorlary aýyrmaga degişli ýene bir mysal. E vektor K vektor bilen S vektoryň tapawuty bolsun. E vektor tapmaly. Ýene aýdyşym boýunça, öňki düzgün boýunça iki vektor hem iki vektoryň e, başlangyjyny şo bir nokada getirip goýýan. Getirip goýdum. BK-ny bärik geçireýin. Getirip goýýan. Indi iki vektoryň hem ahyrlaryny birikdirýän kesim bilen. Kesim bilen birikdirýän. Birikdirdim indi şul vektoryň ugruny tapmaly. Biz aýtdyk deňlemäme seretýän. E, Deňlemede aýtýar, K wektordan C-ni aýyrmaly. Onda ur, wektoryň ury mydama C-den K tarapa urukdyrylan, C wektoryň ahyryndan K wektoryň ahyryna urukdyrylan bolýar. Onda C wektoryň ahyryndan K wektoryň ahyryna urukdyrýan alnan wektor E wektor bolar.